Oyentenan buenochi. Bon bini den otro programa informativo, educativo y preventivo Dos den Uno. Y Julia hoor nos ta haci dies dos aña mi dushi amigo cu ta acompaña bo e nochi trobe. Dies dos aña tanto diabetes mellitus dos den un y tambe bo salud den balanza y p'esey nos t'ey. Pasobra bo bo salú tin ku ke den balansa, anto nos deber ta duna informashon na pueblo di Kòrsou i ta keda na kada hende kiko bo ta hasi ku e infrashonnan nos a kompartí. No awe so, tur siman di nobo tantu na radio i televishon Dushi amigu Rudolf de Wit, mesun dia ku mi ta sin aña, bon nochi, bon bini troe Dushi. Amor, bon danki pa e invitashon, ta un plaser pa mi ta aki dan troe despues di hopi tempu. Si, si, si, pero bo ta hisi paso lastu ku ora bo a bini tabata ora ku nos a kuminsá ku papian di Florida mes den awa ku ta un kuater aña pasá na ahi, so mi tin e dokumentu, mi tin e grabashon tambe, mi a lubidá si bo a bin kuné, awe mi ta drùk Pero so mi yu bai cumpra awa ose di e ta be ninga redondamente di mi yu no ta bebe otro awa mientras tanto tin fluoride den dje. Su yu tin tres aña di mama abuso pica nan ta haci cu mi yu tres aña no ta su yu so yu di tur rende na Corsou mi mama bieu noventa y dos aña e ta haci Anto e pober ta bebe awa inosentemente. No, mama, bo tin ku bebe sufisiente awa, bo ta dihidrá, bo mester bebe. Rudolfo, ta tristu. Bonochi, Dushi. Jenny, bonochi. En bèrdat, e kosnan ki ta tristu, nan ta hasi bo tristu tambe. I bo sa, mi no tin mag di kansa di konta e pueblo lokual ta pasando. No. Bo sa, na cierto momento bo ta pensa, ta mi so, ta mi so ta mira e cos aki? Pero inmediatamente mester bisa no, den ultimo tempo, den ultimo lunanan, masha hopi hende mes a duna ogido. Nan a scucha y tambe nan mes a bay busca riba internet, riba tur soorten manera pa nan haya sa kico ta pasando en berdad. Correcto. Anto corda bon, si rond mundo, rond mundo ta sacando e veneno aki mas y mas for di nan awa bebe. Bo ta mati e mi veneno, Rudolf? Bo sa un temporada. Remedi toch? E ta wordo usa pasobra e no ta den e awa pa algu pa kalidat di e awa e no ta hasi nada nada na kalidat di awa e ta e ta wordo pone aden pasobra nan ta bisa dus tin hende ta bisa cientifiko ta bisa ku e ta bon pa djente ok laga mi asumi ku e ta bon pa djente. Laga nos habri nos boto di awa lëblë, sea. pa nos bebe sin fluoride anto si tur hende no no lo blùsho tur awa di bòter ta ainda ku no tin fluoride pues nan kumprele e ta e ta vervele si pasobra tur hende tin e forsa pa kumpra awa na bòter pasobra e ta hopi kostoso tambe no ora bai kuantu kaba bo kumpra pa luna anto bo bisa tur kos a bira karu. pero esun ku por fort e ta ami ta yammer si awor ku mi ta wea e awa lo bloi kiku dolor den mi kurason paso ami abo pa yo por ta mas hende por hasiele pero kuantu hende por afòrda di kumpra awa na bòter pa bo no haña florida den dje prou pa salu. Payo prou salú. En berdad cuanto hende por haci esey pero no lo bida cuanto hende ta bebe por ejemplo limonada, juice, cervez y djis menciona cuanto otro producto cu tambe ta wordo traha cu mesun awa. Cuanto hende ta Kushiná ku e awa ku fliorida. Manera bo a bisa wei sopi. Sí, wei sopi. Pero ora bo bai hala bo funchi ta ku awa bo ta hasié. Korekto. Anto ora e funchi a mara, nunde e awa bai? Den e funchi. Na den e funchi, sigur. Juist. Dus nos tin nos stobá, nos bonchi, nos tur kos ku nos kushiná ta ku awa. No lo bida ora bo baña, Kurpa humano ta apsorbá e awa via su kutis. Un hende grandi por apsorbá mas o ménos pa dia dos liter di awa. Ki men kuantu fluorida bo ta haña den tambe via bo kutis. Ménos di esei tin asina tantu produkto, kuminda, manera yams, batata dushi, sierto piskánan. Ku tin masha hopi fliurida den dje. Fliurabo. Te hopi fliurida. Ki men bo ta haña kantidat haltu di fliurida. Doble, tripel òf mismo mas, mas tantu mes. Anto awor tin papia, e no a wòrdu hasi ainda, pero tin papia ku ta bai subié sinku bia mas haltu. Ta bai hib'é te na e máksimum probablemente di uno punto sinku. Esei ke mensi awor aki e ta sero punto tres, sero punto tres seis pa bai uno punto sinku, ta sinku bia mas haltu. Por ta, por ta, bo ta kere awor tin seguro médiko, anto por ta tin mas hende por hasi uso yori di seguro médiko tambe? Busa Jenny mi no a bai bai speculá e motibunan. Pa mi e, e, e kos mas importante ta ki mishi un gobierno disidí ku e ta bai hinka algu den mi kuminda, den mi awa di bebe, sin ku m- ami a dun'é e permit. Kòrda bo mi a bisa bon kla, Gobierno. Esei no ke men, anto esei ta fe na kuminsamentu mi a bisa bon kla. Kor bon shònan, nos no ta bai duna falta na niun gobierno. No, no, no. Pasobra mi ta sali for di e punto di bista ku tur hende ku ta traha den salubridat i tambe un minister no ta bai hasi algu pa malu. No. Dus si e cos ke wordo hinká fe aña seis dos den awa e gobierno ei e gobierno despues esun despues te hace esun na dos mil seis ku a firma pepe hink'e den un lei mi no ta haña ku nos mester bisa ku nan ta culpabel. Dus bo pregunta ta si mi si e ta veneno. Ami ta usa e palabra veneno pasobra e ta un veneno. Pero bisando esei mi no ta tilda gobierno ni esun dje wor aki ni esun den pasado of esun na dos mil seis ku nan ta hasi algu fout. Nan a hasié ku e kerensia, nan a hasié ku e sabiduria di e tempu ei. Korekto. Anto si awor e kikosnan a kambia òf el a bira un diskushon mas tantu rònt mundu, ami si a sigui e desaroyo rònt mundu. Korekto. Anto ami ta bisa, Pero wanta, nos a papiando di fliorida Kon ta pará akinan na Kòrsou? Anto ora mi bai buska, mi ripará ku e ta den mi awe bebe tambe. Mi ta bisa, He wanta! Ki di e kos aki a drenta den mi awe bebe? Kon por ta ku mi tabata na soño? Anto na momentu ku mi bai buska mi ta haña ta na dos mil seis. Mi ta bisa, Wanta, mi bai buska e lei, anto mi ta mira e pa e kos aki no ta klop. Dus, Paso e no ta clop pasobra a hinca un remedi pasobra nan ta bizi cu e ta bon pa djente, no pa e calidad di awa, nan a hinca e fluoride cu ta bon pa djente, nan a hinc'e den calidad di awa, un ley cu ta papia di calidad di awa, cu ta papia ora algo pasa kico ta e procedura cu bo mester haci. ora tin contaminacion. Anteora mi ta bisa, e cos aki no ta clop, wanta? Dus gewoon door di lesa, anteora bo ta pensa, pero wanta un ratu, con por ta cu nan ta tuma un decision, anto ami no sa? Anto, cuanto. Kon bo ta hasi ora bo tira algu den awa, bon of malu? Kon bo ta hasi di kontrolá kuantu kada persona ta haña? Kora bon, kada remedi tin su dosis máksimo ku bo por haña. Kada remedi. Awor bo ta hinka algu den awa. Dus bo no por kontrolá pasobra un deportista ta bebe mas tantu awa, e ta haña den su yorin mas tantu di e remedi ei den su kurpa. Korekto. Bo ta bisié kuantu e tin mati usa? Yori mi a bai buska, mi di, o sala ka mi bai wak na den tabèlnan na Europa, mi no por haña niun tabèl, paskiko no? Pasobra nobenta i ocho proshentu Henter Europa, ménos di Inglatera i Irland, i dies por shento di Spaña, dies por shento di Spaña, tin fluorida den awa. Sobrá no tin. Mi di, Wanta, yori, ban buska na Merka. Ban haña tabèlnan na Merka di American Dental Association, Asosiashon Dental di Merka. ku ta bisa ku fluoride pa baby di sero luna te ku seis luna no tin mag di haña nada nada di nada nada nada di fluoride. Anto yori mi ta bisa, Cho nan ki nos ta hasiendo? Na ni djente nan tin. Exactamente ki nos ta hasiendo? Nos ta duna nos babynan, nos mucha chikitu un produkto, A ka nos bisa un remedi, anto no tin mag di duna e mucha e remedi. Si bo bisa mi komo gobièrnu bo ta bai pone un kranchi èkstra den tur kas Ku tin ki mi baby. ku tin baby per ehemplo, ant òf ku tin hende grandi òf ku tin deportista òf ku tin hende ku tin malesanan króniko, hende ku ta dialisá, hende ku diabetes, anteriormente mi ta bisa Hey, dos crunchy, uno cu fleurida, uno, uno sin. Sí, un sin un no, sí. Mi ta bisa, ok, prima, hopi bon. Juist. Hopi bon. Pero awor bo no ta sié, bo ta pone den awa. Pa tur hende. Pa tur hende, mesun cantidad. Anto yori bo no ta bisa e persona tambe, tende abo, ti mag di bebe cuater glas di awa. Anto despues bo no tin mas di bebe ni come Nada mas. nada na- nada No. mas. Ni ni cuminda tampoco, paso No. ora cushina tambe cu horapunta cu awa ta cushina to. Exactamente. Mi ke awa e cranchi. Ya. Anto yo mi ta bisa cos ki no ta corecto. No. Yo rei ma cuminsa cana mi caminda, ma bay a collector prome, papia cu nana a bisa mi, Rudolf mi no por haci nada pa bo pasobra e ta den ley, nos mester sigui ley. masha masha korekto mes, anto nan tin rason. Korekto. Dus mi a bai buska den lei atrobe i mi di hepa hendenan kita rason. Dus mi a bati riba porta di gobièrnu. Ku ta traha lei? Ku ta, no, esei ta staten si, pero dus mi a bati riba porta di staten tambe. Anto shònan Ta increibel ora m'a mira e cambio den pensamentu, e resistencia asina fuerte contra algo cu ami ta bisa, pero wanta shownan dicon tanto pleitamentu, dicon tanto zundramentu, yama mi tur soort di nomber, dicon, dicon, mientras ta algo cu gewoon bo mester sinta anto bisa, epa, un ciudadano Ken ku e ta, kiko ku el a studia òf kiko ku e ta yama su mes? Ta hopi bon ku un hende ta alertá nos òf ku ta wak. Anto papá e buska mas informashon mas leu pa bo sa bèrdat. Pastor Rudolf, ku tur rèspèt, bo a menshoná e lei ta bai staten. M'a kere ku ta dòkternan por splika mas severo, mas dip di un remedio òf un kos. Den staten ta kuantu dòkter tin yu? Wak, ora nos ta papia di leinan ta via staten. Ta staten ta traha i kambia lei. Pero tin vota toch of no? Si, pero pero e ta trata algo en bardad di di medicina i eindelijk nos mester tin nos mester ta hopi contento cu nos tin un Wimei dos dokter den den gobierno den staten den gobierno anto nos ta bisa ta straño dikon esaki nan no ta komprende ki buki nan a lesa ki estudio nan a sigui anto di ora bo ta puntra bo mes pero dikon tantu resistensia. Juist. Wara wara un pregunta Rudolf. Sofia, Ayer anochi despues di e programa ku bo tabata huntu ku mi na CBA Television kanal Diesun, anto mai un yamada den kuart pa dies, e programa ta kabando no, anto un hende a yama, mi ta bisa ku ta muhe niño e homber lag'e Ed Midden, e di ku mi, Señora e programa ta hopi bon, hopi informashon pero ta hopi plaka mester. Pa bosan por bringa e cos bitin tin ta den bringacion. Loke cu nos ta haci ta trece informacion anto pa nos cada un bay wak berdad sin ta dokter, sin ta nomarop, cientifico pero si pa nos cada un habri wowo anto ban busca informacion pa nos wak berdad ki ta nos derecho y nos deber. Anto m'apuntra mi mes bon ta besnas tin den e coki pasobra Ta ken ta importa e fluoride? Ta ken ta importa e li? Jenny. E mester por a importa pasobra mi ta kere e tur e mashina un a mira ku ko ta saka kos ei ku ko, anto mi ta kere na Kòrsou ta tra fluoride. E mester wòrdu importa? No, e ta wòrdu importa for di un fabrika na Merka ku yama Casey Industries. Einan nan ta trahe anto nan ta mand'é pa Kòrsou. Pa Kòrsou so. Den e kaso aki. Na Aruba Boneiru Sint Maarten sa. No, den Reino niun pais den Reino ni Hulanda no tin den su awa. Apsolutamente ku no. Nan ta mand'é Kòrsou. Awo FDA un ta? No, Fluoride nunka no a wordu aprobá dor di FDA. Wara wara, ripití loke nos ta papia sobra ta pa nos oyentenan komprondé si nan sa ki ta FDA, tambe subente reakshonnan. So awendia nuenan ta bobo. No, anto si, en bèrdat, anto si bo no keré mi pasobra mi por papia kos bobo? Si, bobo. Si. Bobo. Dus buska riba internet. Bai buska. Bo, bo mes bai buska. Anto ser crítico. Bai, anto wak cosnan cu mi ta aconseha bo cuminsa cu World Health Organization. Correcto. Typ in who anto fluoride. Anto bo ta haña e rapport. Anto bo ta bai lesa kico World Health Organization ta bisa. Tipo por ehemplo di GGD Kòrsou ki ondesuknan a hasi na Flurida. Anto mi ta bisa bo, no bai buska niun mas, niun mas. Mas ten kita fei, mas ten kita fei riba internet, no? e raport ora bai teke? No no no no e ta riba e ta riba internet anto si bo no haye bo ta bai riba nos facebook cu ta comision anti fluoride anto bo ta bai haya tur e raportnan aki inmediatamente bo por download nan bo por habri nan bo por lesanan anto yo risho nan

Pa puntra ken ta importe mi no ta bai asina leu pa mi pasobra esey no ta den mi mi trayecto pa saca e fluorida. Nos mes a comprende hopi bon shonan ken cu e ta cu ta importa e fluorida aki no ta e e causa di e problema pasobra mi por imagina mi cu hopi aña pasa esnan be seis dos of mi por dici mas despues un hende ta mira epa mi por haci negoshi enan mi por bay importa esey enton bende nan negoshi cu salud di hende no pero pasobra nos mester sali for di punto di bista ku e persona ei no ta hasié pasobra e ta pensa ku e ta hasi daño na salú. Pero bon, na seis dos nos no tabata pensa asina. I te hasta na dos mil seis, ora nan a pon'é den lei, laga nos sali for di e punto di bista ku un hende a mira ku, epa, e kos ei ta un bon business pasobra e mester wòrdu bestèl, por dici, tur aña dos be pa aña. Dus, E persona ei no tin culpa of e nogoshi, e empresa ei no tin culpa. Anto pesey ami, nos tur di e comision, no a dedica tempo pa bay busca esey pasobra esey no ta yuda nos cu nada. Locual pa nos ta importante ta. Ki mishé eidénan ku bo ta bai pon'é ku abo ta obligá mi di hus'é? Korekto. Si tin hende ku ke husa fluoride, niun problema. Sak'é f'é mi awa, paso ami ke bebe awa limpi, mi yunan ke bebe awa limpi, ta si mi nietonan ke bebe awa limpi. Dus bo ta sak'é f'é dje awa. Antior di bo ta bai hasi, bo ta bai sòru pa esunnan ku ke hus'é. òf ku tin nesesidat òf di kual e dentista ta bisa ku e mester usa fliorida, antior ei ta yega riba e tereno médiko. Antior ei tin leinan einan tambe ku bo mester splika e pashènt, bo mester bis'é puntr'é pa e bai usa e produkto, e remedi. Antior mi ta bisa perfekto. Ayori nos ta korektomente bezig korekto. Si hende mester di fluoride of por bis'é, Hey, mi ke pa bo usa un pasta di djente ku fluoride ku tin e kantidat di mil, mil dos shen te mil sei, sinku shen miligram den e tubo ei, ke men kantidat hopi altu, pero ta pasobra bo ta us'é topikal, ke men pafó. Juist, anto nan a bisa bo tambe spul na boka tu. Juist. Anto si bo guli'é. Bai mes ora emergency bai cos paso Esey te para, si. Esey ta para riba e tubo. Anterior ey nos ta haciendo, trahando corecto y nunca, nunca, nunca lo bo tende ami protesta contra José. Pero ta bon pa oyentenan, nos ta bai un break no, bai wak den bo pasta djente, cua ke ta, esunnan cu ta fluoride free di mes logicamente a para ken tin fluoride den dje, pero bai wak bo pasta djente ora aki den baño. Anto bin cu ne pa superior ey, nos ta bay lese hunto cu bo. Juist. Pasobra a wordo bisa cu mi no por lesa. Awe, tambe. Con mi ke pa abo mes bay lesa. Si lesele anto hopi tristo. Dje siñor nos bin bek. Si, e ta, e ta hopi tristo, e ta hopi serio, e ta hopi maligno. Si. Cu bo ta, mi, no, mi no tin palabra p'e, p'esey, bo sa. Laga nos bay un break. Payo laga nos bo payo mel lubida esa saludao boso bo mesa Rudolf aye mal lubida pero payo bo mesa payo tin na control ketu bay hunto cu nos laga nos un bay un break cortico. Oyentenan nos ta bek nos ta bek cu nos amigo Rudolf de wit Compartiendo bo mesa fleurí den awa mi kier sa hasta moringa spanta pa repeat pasa cu obieu di fe october ento mi ta bin brasa bo djaluna ta kiba asi cu mi moringa ora e feracion nan corabon ta ta spot bieu cu cu ento a pasa mi fosbola we nochi pero Maña me hinta dies or pa tres or, tur produkto ta ei te ainda, nan ta kabando si, pero tur botika tambe, for di seis di febuari tur botika tambe tin bo produktonan preferí, tin moringa oleifera direktamente for di India, ta optenibel den tur botika den bo bario, i tambe lógicamente na Miracle Leaves, Olympusweg binti nuebe. For di dies or meinta djadumingu te tres or djatardi, hinter luna di febiuari esta dja sabra i djadumingu ta dies or pa tres or, anto den siman ta dies or pa seis or, na Miracle Leaves, Olympusweg binti nuebe, telefon kuater seis dos binti tres trinta i un òf sinku sesenta seis dos binti sinku. I nos ta sigui mesora ku Rudolf de Wit, Rudolf yu, ai mi ta asina rabiá ku un sumí no. Sí, mi sa ke shownan, bo sa ku e un pasta djente pa nos, pa bo me lese huntu ku nos, pasobra mi ta reta kalke hende ku tin kurashi tambe yama nos. Pa bisa ku no ta asina. Ku no ta asina. Pero no riba mobil di payo si. Riba riba kua ocho ocho ocho kuater un sero shete si bo a kue un pas te djente kòrda bon tin pas te djente na foral loga nan ku ta bende produkto natural manera seka mi amigu na tera fòrs tambe bo ta haña pas te djente sin florida den pero Ku silitol. Ku silitol si pero den tur otro pasta djente nan ta skibié tambe pero nos ke pa un hende pisel den to lesé un ta nada si bo ingles no ta shen por shento ta yu Kòrsou nos ta papia me nos ta papia ke bo por lesé na ingles na bo manera tambe ke men libramente por yama nos anto komparti. I laga mi yudau pasobra patras riba e. tubo of tambe gewoon riba e empake e ta para cu mucha boven di seis aña no tin mag di usa e producto aki sin wordo supervisa ke men mayor bo mester ta seca bo mester evita pa e yu no guli e pasta di djente pasobra e ta bisa bon cla riba e etiket si e yu guli un tiki pasta di djente.

Ta spula bo boca, bo ta scupié. Anto ta un be, dos be, dos, tres, cuater, cinco be bo ta spula bo boca pa tur e pasta e djente sali fei bo boca. Locual e no ta haci pasobra bo ta absorba e percos tog via e clinan den bo boca, bo bo lenga, tog e ta drenta den bo curpa. Pero bo ta evita mas tanto cu ta posibel pa no gulié. Ora bon, nos tur no laga nos gaña otro awor aki. Nos tur a kue pas di djente, ora bo ta den purá, bo ta kue pas di djente, hink'é den boka, ku dede mes bo ta hunti riba, òf bo ta hink'é den anto drenta outo, ora bo bai seka bo amiga asina, bo ta drenta outo, bo ta keda spul'e boka, spul'e boka. Anto na punta e hanchi bo ta skupié sabó. Anto pero si bo ke ta sigur di bo mes, bo ta gulié pasobra di ora bo ta bisa e aliento ta keda mas mihó. Te ménos tur a guli e pasti di djente na kantidat hopi haltu. Anto mi sa kiko hende ta bisa. Pero ata mi bon bon aki nan sintá, a ta mama tambe tantu aña anto e no falta nada. Anto mi ta bisa, Shownan, No ta kosnan ku nos ta mira so a pasa den e kurpa. Por ehemplo, tin onderzoek ku a wòrdu hasí na Harvard University na Merka ku ta bisa ku e ta baha bo IQ, ke men bo bo selebre, bo konsentrashon, bo sabiduria, e ta bah'é ku sinku punto. Awor ta bisa, kiko ta sinku punto? Imaginá bo si bo ta tin e sinku puntonan aseka. Anto por di ser ta sinku seka bo bisiña i por di ser ta binti seka bo. Ta dependé kuantu el a afektá bo kurpa. Punto ta ku el ta afektá bo selebre. Awor bo ta bisa. Um, sí, pero esei ta Harvard ta bisa esei. Anto mi ta bisa, no, den e onderzoek di cu a wordo haci akinan na Corsou, na GGD, mi tin dos den mi man. Y tur dos ta bisa mesun cos. E ta bisa exactamente con e ta afectando bo. Den e rapport esun di Jacqueline Surtea, cu a wordo entrega dia ocho di juli dos mil diesun, el a wordo entrega. El hasi un onderzoek fei september dos mil dies te juli dos mil diesun, anto e ideanan la buta, trinta por shento, muchanan ta guli trinta por shento di e pasta di djente. Ora e mucha ta guli e pasta di djente e por haña efecto despues di un mei ora. Awor, shonnan Imaginá bo, bo ta ku e bo yu di sinku aña, bo ta bis'é, Ban, ban, ban drumi, pasobra mi shèter a bati òf mi tari shèt a bati, ban kama, ba skai Regente kaba? Nò, papi. Anto, ban, ban, ban, kore, bai, bai skai Regente. Bai kore bai skai Regente. Por dise e ta guli un tiki paso bo no sa, e ta bin drumi trobe, bo ta resa kune, bo ta lesa kune, bo ta brase, bo ta sunchi bis'e kon orguyoso bo ta di dje, kon papi stim'e, kuantu mami stim'e. A ta bon mucha e bai skai rujente tambe. Ya esaki ta bon mucha pa sela skai rujente, bo ta kue su dega, bo ta tap'e, bo ta paga e lus, bo ta wak e un bia mas, bo ta tira un sunchi p'e. Anto bo ta bai sinta pafó, bai sinta pa komosá ku bo kasá. Despues di un mei ora ta pará den e dokumentu di GGD. E yu ta lanta haña sakamentu, sodamentu profuso, hopi sodamentu, su kentura por subi, e ta haña kramp den barika, doló den stoma, dus bo mester hib'é un sentro di emergensia inmediatamente. Ta bisa tambe den e mesun raport ku bo mester dun'é lechi p'e bebe, hopi lechi anto lag'é arohá. E lechi bo ta dun'é pasobra e ta mara ku e fluoride, e kalsium den e lechi ta mara ku e fluoride, esei a ta pará aden tambe, ku ta evitá pa e fluoride no drenta den su kurpa. Pero, si bo no tuma akshon inmediatamente, e yu ta bai haña stijpi, kramp, di e múskulonan, jimpí. Anto si bo no aktua li'é, e por e ta haña problema ku su rosea tambe ta pará aden, i anto komo último, hartstilstand, su kurason ta para. Awor, bo no ta haña e kos aki hopi serio, dus. Ami a bai ehbo, a bai centro di emergencia di hospital a tuma papia cu un dokter mi di cu ne tende bisa mi cuantu mucha ta drenta aki den nan pa anochi, pa siman, pa luna, pa cuartal, pa aña cu mayornan ta drenta cu e muchanan ta bisa dokter e yu a guli pasta di chente el a keda wak mi a di cu mi niun, nunca, niun. I Benee, Ok. Dokter, spliká mi, kuantu mucha bo ta mira pa dia, pa siman, pa luna, pa kuartal, pa añ, ku nan mayor, anto nan mayor ta drenta ku yu, yu ta yora, yu tin kentura, yu ta saka, yu tin kramp den barika, sodamentu, kentura? Anto e but e ta pone riba e mesa derepente mucha cominsa steipi krant ta sere e a ta cai abou gewoon cominsa bati curpa urina paña dus e señor but a bisa hey e mucha tin jinpi bo san ta haci un test di cabes bis'e bin bek otro siman of otro bin bek mañan pa bai seg na neurolog pa haci test Anto no lo ta si test nan taña nada nan ta bisa si locual e tin ta un jimpi chikito laga nos dun'e laga nos dun'e remedio anto esaki mester usa pa resto di su bida anto e dokter ta ta si test di kurason nan ta bisa epa laga mi akto ali'e pasobra e kos e ritmo di kurason ta kambiando mi ta di ku de dokter kuantu bo ta mira de muchanan ei el a keda wak mi. E keda wak mi di ku mi Rudolf hopi. Mi di hopi, hopi, hopi pa kuartal, hopi, hopi pa kuartal, hopi pa aña. El a keda wak mi antes di ku mi pa dia mi ta mira nan kinan. Rudolf, nunka mi no a pensa asina, pero bo tin rason. Esei un dokter ta bisa mi di EHBO ku a traha tres aña na EHBO. E ta bisa mi, Pero bo tin rason. Anto kiko awor? Kiko awor? E kuenta aki, anto e shon ku ku ta skuchando mi awor aki, mi ke pa e tuma kontakto ku mi pasobra m'a pèrdè e nòmber di dje i e yu. Mi ta na un, ta dunando un lektura. Hopi hende den sala, e asina tantu hende ku e shon nan tabata sinta tras di mi tambe. Anto e señora a lanta para e di, miéntras ku meneer De Wit ta konta e henter historia ei, mi ta wak mi yu pasobra mi yu tambe a bai hospital, anto e ta haña en bèrdat djimpi e síntomanan ku bo ta deskribí. Anto wak mi yu, awor i ke e ta tin, mi ta kere, djesinku ai. Anto ma drei wak anto mi ta mira e mucha en berdad si bo ta mira bon kla ku e ta retardá anto e mama ta bis'é yu bo ta guli pasta di djente anto yu ta bis'é si mama tur dia pasobra e ta smak dushi anto e mama ap ta puntra mi na e momente ku dos shen hende den sala ta puntra mi. ta esey a afectá mi yu? Mi mit mester bisa bo cu pa sigur un dos minuut mi no por a contestá. Correcto. Pasobra mi mester a guli, guli pa mi no cuminsa Excitá. yora como un Anto. mucha chikitu Sí, dilanti ajá, hopi dos, shen duele. hende. Sí. Pa, anto mi, ora mi draai wak e yu, anto mi ke contestá atrobe, mi ta ya, mi ta bira atrobe, anto pensa riba un cos otro pa mi no Kibra. Pero e kosnan aki ta pasa asina tantu bia ku e pober pueblo aki. E no ta korekto. E ta un abuzu. Anto mi ta bisa bo di kurason, m'a pensa e kos aki hopi bia. Rudolf. Dikon mi dikon bo no ta kue bo maleta Pai. pa kita bo maleta bai biba un otro kaminda ku bo no tin e problemanan aki na bo kabes. Pero ta keda otro Rudolfo Rudolfa. Eksaktamente. Paso aba bai pero e problema si'a keda. E problema keda. Ke men bo no por forwag di mi ku mi sa algu Anto cu mi ta keda ketu. Bo di mag, bo no di mag. Soro pa mi mes. Wak e pueblo den su cara anto bis'é, Con ta bay cu e curpa? Ay, bo sa e yu tin djimpi. Anto mi ta keda ketu, anto bisa, Eh, eh, bon, si, si, trucos bon, si, si, trucos bon, no, trucos bon. No, mi no ta asina, anto mi no por bira asina. E no ta corecto. Ora mi Mi kontrá bo den supermerkado, na un fiesta, riba brùg. Mi mester por wak bo den bo kara. Korekto, no baka p'e abou. Anto, juist. Anto ser onesto ku bo. P'esei ta hasi mi hende. Anto, mi no por bai kambia esei òf pa kita mi maleta anto bisa, Ai, bosnan. Yo di, Bekijk het maar. Juist, bekijk het maar. No, mi no por. No. Ta p'esei mi ta dediká mi tempu hasi mi pueblo konsiente, por fabor no keré mi bai wagu, bai buska informashon. Anto bo sa si si ta asina ku en bèrdat mi a gaña, mi mi mi a hasi kosnan ki djis pa mi nòmber, etsetera, anto yori Por fabor yama denuncia mi publicamente. Corecto. Pero ato si mi tin razon no duna mi razon sor pa abo bay dilanti. Juist. Pasobra e asunto aki no ta corda bo e no ta Rudolph de Wit. No, ta esey e no ena ta ke. comision anti fluorida ke men tur e hende na den comision anti fluorida cu awor aki nos tabata nos tabata seis na cuminsamentu Dos nos mester a terminá ku nan dor ku nan tabata afiliá muchu na un partido polítiko anto nos no ke ta nada di niun partido polítiko laga mi pone esei hopi bon kla anto esaki tambe ta hopi importante pasobra djis aki ku tur kos a wòrdu reglá Ta keda toch e punto, laga nou swak, Rudolph ta drenta den un partido politico pasobra ya e ta privilegia na nocionnan, no tin nada di haber cu partido. Of ta traha fabrica di awa. Si, ta tur e cos rei. Of no, accionista, accionista den bot di awa. Si, si, tur e cos rei. E punto ta.

Ta dor ku bo sa, ami semper mi ta blòf ora nos bai afó, homo na Kòrsou ta e mihó awa di mundu, ora bo ta afó bo ke bin Kòrsou bèk pa bo habri krant di awa pa mi bebe e mihó awa di mundu, anto a tuma mi hasi, a tuma mi hasi Rudolf pasobra ora ku mi ta kere mi ta mi ta bon bezig ku mi awa propagand'é rònt mundu, sòmòr biaha masha hopi, anto tòg ta resultá ku a tuma mi. Sí Jenny mi ta comprende kibo ki men pero trobe laga mi keda honesto mi a bay aqualectra y mi a bay papia cu nan na e momento cu mi a bay papia cu nan nan a ricibi mi perfecto echt echt masha masha corecto mi ta respeta nan Y mi ta kere nan tin falta, nan tin falta, nan ta, ta, a dje ariba nan ta en opdracht ku tin ku wòrdu sin. Pero, pero nan tambe tabata di opinion ku nan tabata hasiendo algu korekto, bon. Nan sa mihó? No, no, dus, dus bo sa e tempu ya ku ami tambe tabata bisa e, e mihó awa na mundu ta dor ku mi no tabata sa mihó. Awèl, juist. Dus no rabia riba bo mes, no rabia riba niun, niun hende. Un bia mas, nos tur ta bibá riba e dushi isla aki, nos no ta hasi algu pa bai pèst un hende, pèst un minister, pèst un gobièrnu. Wak, wak, laga mi, laga mi trobe bai riba e punto aki. Pasobra un hende a puntra mi un par di dia pasá, Bo ta kontra e minister, no? Mi tin, Apsolutamente no! A base kiko? Apsolutamente no! Wak, e minister aki, laga mi menshoná su nòmber tambe, Minister Ben Whiteman, tin diferente kos ku e ta hasi. Masha bon mes! Masha bon mes! Korekto! Ku niun hende no a yega di hasi ainda. Pero mi tin un problema cu e ta e fluoride. Mi no tin problema cu ne. No. Mi no ta contra e persona, e No. humano ey. Mi ta kere tin beye nan ta brua No, pasobra pa puda hende, coseta e break. juist, nos, nos mester keda realistico. E tin un pensamento, segun e, e ta corecto, Paso ta informacion e ta haya. si, anto esey, esa, anto esey ta locual e E a studia, dus mi tarea ta di bin ku mi kosnan anto nos bai kompará nan. Pa yega, pa yega. Anto e ora ei nos ta keda riba sierto punto nan nos ta bisa, oke, wak awor aki ta lei ta disidí, ke men no ta, manera el a bisa, masa Ta lei mester disidí e ta korekto si òf no. Anteriorem dor ku nos ta kai te hinda boi leinan internashonal, tambe nos staatsregeling, tambe Hoge Raad, etsetera, etsetera, nos mester bisa onestamente, hey, pa lei nos tin ku stòp e. Sí, pa ata nos ta den Koninkrijk to? Paskí nos ta na Hulanda anto? Na sai Hulanda? Sí. Nos tin ku stòp anto? Paso ata Hulanda no tin flioridë den awa. Dus tur e kos ne riba e punto ei ta stop'e. Pero por bisa tambe laga nos bai sòru hopi mas mihó pa dentadura pasobra dor di onderzoek ku nos a hasi, ku nan a hasi, e ta mustra ku tin nesesidat di esei. Wak e minister a hasi, nan ta bai kuminsá ku busnan, bai kontrolá djente, etsetera, ta di aplaudí. Kòm pa laga. Dus mi no por ta kontra Un hende asina ni kontra su maneho, mi ta kontra ku tin fluorida den mi awa i bebe. Esei ta e punto. Awor, si dentista, dòkter, parlamentario, minister lantahan tur nan bisa ki nan ke di Rudolf de Wit, ku mas studia òf laga i studia ken i ta, esei no ta interesá mi. Antes lo lo mas rabia hopi pisá pero awor aki mi ta bisa aki mi tin ku nes penshonado mi ta of ta hik kontra penshonado mi tin hopi otro kos ta hasiendo i dor ku una mas dor ku mi ta parti di e pueblo aki mi mester para banda di e pueblo. I ta mesun kos mi ta bolbe ripití pa no hende no kompra mi robes. Mi tin ta besi dies dos aña ku e programa Diabetes Mellitus i tambe Bo Salud den Balansa, Den Balansa kon bo keia mele, na radio, televishon, nos ta besi sinku aña, maar si salú, nos deber ta, mi tampoko no ta dòkter ni verpleegster, pero mi tin amor pa mi pueblo, anto pa trese informashon. P'esei mi a bisa ayera tambe. Ami ta neutral den sentido. E otro banda tambe ke duna informashon, bin duna. Anto laga pueblo mes saka su konklushon ku kiko nos ta bezig ku nan, si òf nò, òf kiko mayoria parti hende ta bezig. Por ta tene bisa, ai koe kèns bo estan ta zòrr, ke awa ku kos, tur ten, ta fei aña, kiko? Sesen dos? Seis dos, si. Fei seis dos. Ta bebe ta uzel e? Bueno, den den den e onderzoek ta para tambe ku nan ta kere ku tabata na seis dos. Nan no sa sigur. Tampoco. Ke Tambe ta para den e bende nos onderzoek. e nos ta bebiendo e veneno sa men hace cincuenta y un ke be. No, e tempe si no ta tin. Awe no mi ke No. men hace cincuenta y un ke mi ta tin bisa un diesun aña sin haña florido di awa. Si, anto p'esei Pasobra hendenan ku en bèrdat e temper ya e flurida ta afektá bo foral ora e djentenan ta wòrdu trahá. Mene hendenan ku tin e djentenan i kaba no a wòrdu afektá dje tantu ei ku e dor di e flurida. Pero e no ta afektá e djente so, e ta afektá, por ehempel, bo nirnan. Anto no ta kos ku mi ta

Si tin labi sa ochenta hende ta dialisá, mes ta hopi. Na Kòrsou, pa kada shen mil, tin shen piko, shen i sesenta, hende ku ta dialisá, kompará ku Hulanda, ke nos ta mas ku dùbel. Anto bo ta buska ta dikon hopi hende ta bisa semper si Dios a te awa? Sí. Anto, wak un kos. Dios a te awa, e ta pará den e òndersùk. E ta pará den e òndersùk. di Limburg a pará den e onderzoek ei. Mi no por bisa hopi mi kabes kua pagina pero ta pará den e onderzoek un parti ariba di un pagina. E ta pará hende ku ta dialisá mester tene ekstra kudou pasobra no por filtra saka e fluoride. Antiori bo ta bisa, pero no ta husto to. Nan ta dialisá. Lo resete e reverse of osmose. Sí, nan tine. Teori sí, pero ora bai casa bo. Juist, ora nan bai casa. Ora nan come, ora. Ora nan come, ora nan bebe, ki nan ta bebe? Ki men bisa e hende nei of duna nan un extra kranchi of duna nan un papel pa nan bai sigui buska nan awa? Rudolf, yu nos ta drentando ora ku ora. Ai nos falta dos break. Payo, basha e break nan pa nos ka.